Good morning guys. Tuni cu Kawlram kong tlawmpal tein ka rak chim ṭhan tawn lai. I nan hawile hna nih an theih khawh cio nakhnga ding ca kan video kha share piak peng khawh kan si. Cun kan page kha like le follow nan tuah rih lo si ahcun ah, kan page hawnah khan va kal ve law follow kha rak kan tuah ve ti kha a hmaisa bik ah von chim ṭhan ka duhmi si. Atu tan ah a pakhatnak bik ah chim ka duhmi cu Karan ram lei ah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in ka rak chim lai. A luan ciammah thlan ni sarih zinglei thok in khan uh, KNU tangah ummi uh, KNU Arm Wing a simi KNLA le a hawile PDF tangrual phu hna nih khan Kokraih le Miaudi kara a ummi Tingyan Nginong timi sakhan kha uh, kah hram an rak thok ti si. Cu sakhan cu Kawl ralkap Infantry Battalion 355 headquarter uknak a si. Cuka sakhan ahcun Kawl ralkap tampi an umnak a si. I cucu biatak tein KNLA le PDF ṭangrual phu hna nih cun kah hram an thawk i an kah ciammam i Matlani kua ah khan cuka headquarter cu an lak lengah Cuka tingṭengnginawng khua chung a ummi Myu-mah-yes khaan zong kha an lak chih fawn ti kha kan hun theih khawhmi a si. Cuka dohnak ahcun Kawl ralkap lei in a thimi kha tampi an um lengah hriamnam zong kha tam taktak kha KNLA lei nih khan an lak khawh. Zeicati si ahcun cuka cu Infantry Battalion 355 headquarter umnak hmun kha a si tikah cuka dohnak ahcun hriamnam tam taktak kha an lak ti kha kan hun theih khawhmi si. Uh, cun cuka tingcen nginawng khua cu minung thong sarih hrawnghrang an umnak a si ti si minung thong sarih hrawnghrang nih an thlupmi khupi si uh, cuka kahdohnak ruangah cun minung thong sarih chungin tam deuh 90% cu hmun dang ka dang ah an zam hna ti kha kan hun theihmi si cu lawng si loin uh, a luan cin ninga ni zanlei sangah khan kawlralkap nih Latnat ci an kahmi ruangah mipi pahnih an thi i a dang minung pariat zong kha hliamhma a tuarmi an um fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. Cu lawng si loin nirukni tiangah khan mipi ralkap lei in minung panga an thi i a dang pahnih zong kha hliamhma a tuarmi an um fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. Tutan kahdohnak ah Kawl ralkap lei in minung pazai zadah a thi i hliamhma a tuarmi na um ti kha a tesaih tein ka hin kan rak thei kho rih lo i a hnu deuh ah anmah khi an lei zong nih ṭha tein statement an chuahmi hna um si ahcun chim khawh kan rak i zuam ṭhan te lai cucu a pakhatnak ah hun chim ka duhmi si cun a pahnihnak ah ka hin vun chim ṭhan ka duhmi cu A luancia Map thla ni sarih ṭhiamṭhiam thawk in khan Kachin ram Mitcina le Banmo Myuhkal lakah a ummi lamthluan thluangthluan i hmun a khuarmi Kawl ralkap sakhan pahleihnih kha KIA le Kachin ram ah hmun a khuarmi KPDF pawl nih an kah hna i caan caan khat te bak ah ni ni khat caan caan khat te ah cu ralkap sakhan pahleihnih hrawnghrang cu an luh hnawh hna i an kah hna ti si. Cucun an ṭhuat hna i a thaizing Matthlan i riat ah khan khi-ai-e nih sakhan pahleihnih an kahmi chungin khan a hme he a ngan he fon a dihlak ah pahra hrawnghrang kha an rak lak khawh. Pehzul in an kah cuahmah hna i atu tiangah hin khi-ai-e nih Kawl ralkap sakhan an lakmi hi pakul reng lo a si cang ti kha kan hun theihmi a si. Kawl ralkap zong nih van lei he miakpi he biatak tein a kah ve hna i aa Kan hnulei ah khan Laiza pawngah minung pakhat zong kha mipi mi sasawh pakhat zong kha a thi ti kha kan hun theih mi si. Miakpi in kahmi bom pakhat zong kha China ramri lei ah ramchung lei ah a tla ti kha kan hun theih khawh mi si. Sihmanhsehlaw tu tiang ah hin cun China nih cu kong he pehtlai in zeihmanh a chim rih lo ti kha a hmaisa pahnihnak ah vun chim ṭhan ka duh mi si. Tutan ah bitak tein kahdohnak an tuah mi kongkau he pehtlai in KIA biachimnak nawl ngeitu Colonel Nobu kha bia an hal tikah a chimmi cu tutan ah kahdohnak kan tuahmi hi Laiza hnahnawh khotu ralhrang sakhaan pawl vialte ṭhihthiam kan timh hna. Pakhatnak ah cun pahnihnak ah cun kan name kan territory sungah him tein kan um khawh nakhnga ding caah hnahnawkmi kawl ralkap pawl kan hrawhhral hna, kan hrinlin hna a si ti kha a chimmi a si. Cu vial cu atu ah hun chim ka duhmi si selaw A dang kha hnuah kan rak chim ṭhan te lai. Lunglawmhnak tampi ka ngei. Chun ṭha hmang ṭha ding u.